Selamat datai ngagai channel Tapang Bekumbai. Nyadi diatu kitai begulai baru ba cherita Bebalas Langkau Umai. Oha. Yah, oha nya ya tabi peninga betemu baru kitai enggau aku pengeluar program Tapang Bekumbai. Nyadi baka ke sekali tu bala pendengar kitai begulai baru ba cherita ti diberi nama Bebalas Langkah Umai tusun ke tiga belas enggau tusun ke empat belas. Au ni kita ke bedau subscribe an enda meh subscribe channel Tapang Bekumbai. Enggau pia mega tekan mega luching Ngambika kita enda tinggal. Enti aku bisi datai. Enti aku bisi nampungka kitai cherita. Aku minta kita mega bala peninga enti ulih anang meh skip iklan tauka pengal iya ke bisi pansut benung kita ninga cherita tu. Bisi orang enda nemu utai iklan ku aku nya alai. Aku nyebut iklan nya mega pengal. Au awek ka ja iklan tauka pengal nya bala peninga laban jarang iklan nya kelama. Au siti dagi enti ulih nulung aku ngese link cerita tu ngambika bala ke bukai sama enggau kitai ninga cerita bebalas langkau umai tu ngambika bala ke bukai nya sama enggau kitai bebakih ba channel ba ruai tapang bekumbai. Au ngambi kena betangguh agi ngambi kena masau jam kitai nyadi beketu meh bunyi tusun ke tiga belas enggau tusun ke empat belas cerita bebalas langkau umai. Oha aram kitai sama ninga cerita tu. bebalas langkau umai. Au, pagi nya peda tumu pakap enggau empikap ngagai sida aki Geringu laban kena udah besemaya. Sigi tumu dua iku nya udah dani udah angkat udah ngagai sida aki Geringu. Pia mega sida aki Geringu mega tumu meh udah angkat. Udah bebantai ke utai keka dibai. Sida aki geringu tu sebilik. Peda udah ditugung manah nganti ke ngangkut aja ngagai pendai. Ya ki, uk ki. Apau tumu amat dia ki udah besangka babi. Pia ku tudah empakam ngapu meda aki geringu tudah aki ruah ngadu ke utai besangka babi nyedia. Ish seduai tadi pia uchu. Enda ulih enda tumu aki deh tau pama enda tumu ukai aki gingau aki aji nemu seduai deh memanseh utai ditu dulu aki deh tau seraya ke nganti sidai ni gingau deh kena nemu temu tembok nya pio ko aki geringu agi kiruh iya memanseh sangka panseh nyedia seraya ke nganti sidai ni geringu kena nemu tembok temu keno ko aki geringu. Au pia iya ke. Iya ni babi kita da ake. Nama nadai meda babi Panjih nya? Pia ku Empi Kap lalu ngiga Panjih laban ke nadai meda babi sida ke geringu. Ee, enda nemu aku chau. Dini enda Panjih chis ku nya tadi. Dia mia chau dia iya nadai Panjih jalai ke bukai pelaba ke aku. Pia ku Aki Geringu enda nemu iya. Dini enda Panjih tadi. Aki Geringu datai ba sangka Panjih, Panjih anang sigi udah nadai dia. Apau, kada enda beuyot nyin iya kai. Peda deh kai, nyin nyin uyot ke diadu ke dikemari. Tang bisi tang kebot ba uyot nya peda ku tadi Aki.

Pia deh ku aki Geringu. Baru tembu tudah tuai nya mancit sangka pancit. Au nya meh udah ke tembu tadi dia sida sama bela dua dua mega ba ujung bilik. Sekira ke nganti ni Geringu ngaga ke sida ai kopi mega sida aki Geringu tu. Kira kena beruman mega sida ke kanu Run. Nganti udah ngidup nganti semua udah tembu nya baru nurun pia deh ku Jako. Pama ka ngereja, pama ka bejalai ka minah. Ngirup nya utai kena tau dudi, utai kena tau nak dulo. Ke kaki Geringun celak mata lalu ngupi, nya baru ati senang. Tambah mega ai kupi ke digagai ni Geringu nya nang sigi amat nemu ngasuh ati senang. Tau nemu mega ngasuh tinduk malam senyum kediri. Iya nama udah madah ke pejalai seduai ngagai indai seduai tadi ucau, iya nya nama madah pia ngai kurang ngiga, ngai kurang enda nemu pejalai seduai. Pia ku ini Geringu nanya Tudah Empakang enggau Empu Ikam. Udah kena seduai nya madahka pejalai seduai ngagai indai seduai iya. Aah udah ini aah demalam madah udah. Nantu ke ruah indai kenuai ini asal udah madah. Pia ku Empakap nya wan ini Geringu. Ih sigi kena entu munyi indai kitai nya ari suba chau. Ukai nya nemu nganu orang indai kita. Pia ku ini Gedingau enda mayuh jaku mega iya enti pakang enggau Mempikap tu enggau sida iya iya anang sigi enda mayuh jaku. Laban indai Mempikap tu anang sigi orang ke nadai mayuh jaku enda nemu mega nganu orang. Aki Gedingau ka mai seduai iya laban kasih iya. Kasih aku uchu empaka ngum pikap laban ke jarang amat enggau orang bejalai sebelah kampung. Bejalai sebelah ai aja baka ditemu seduai nya. Ngetan panjuk seduai ena nemu nimak mega seduai ena kala ukai nya bisi senapang baka orang empakap enggau pikap nya. Pemagas enda ibuh sebut enda ibuh dikira nang sigi amat bagas orang ke benama empakap empikam. Iya nakal amat ngelaban ujan ngelaban panas. Enti seduai udah ka na baju orang ke benama empakap empikap tu enti seduai udah ka ngasai amat. Ni bala nembiak ke bukai engka amat nadai amat na baka seduai iya bala sida ke dia. Pama seduai nya sakit pama enda dapat pama orang ke benama empakap empikap ti enda dapat pama man utai. Ukai bula-bula nakal orang ke benama Empaka enggau Empikap tunang sigi setari empu. Tau deh sida temu ngirup deh temu bepakaika utai. Dia lalu mupuk meh sida berangkutka utai ngagai penai ngagai perau. Pama ini Geringu enggau enda nemu enda mayuh utai dibai iya. Ka baka orang ka pindah nya meh sida iya bebaika utai mayuh. Kai semalam dua mayuh meh utai dibai ni Geringu. Nya meh enda nemu enda belaya. Aki ku ini Geringu pama ke ka mindah aka bejalai ka Noron. Au udah semua utai temu diangkut meh magang. Dia lalu nyau mega sida nadai beranti nadai betangguh. Ke sekali tu Aki Gentung meh deriba ke sida iya. Enti Geringu deriba, sanggup agi Aki Geringu muai diri empu kai. Geringu tu amat ga. Pama geringu tu deriba enda nemu enda ngelantak utai orang muda nya. Nya meh orang nadai siko sanggup ka nepan enti geringu tu madah kediri ka deh iba. Au datai ba pendai umai sida ake geringu. Dia baka selama mega bala uchu ngetan pukat dulu. Pama ngagai langkau umai, sigi na nemu enda ngetan pukan. Bala ke bukai nyau berangkut ke utai meh ngagai langkau umai. Ini geringu udah dulu eh nuju langkau umai laban ke ka ngadu utai ba langkau dia dulu. Rindu ukai bula-bula rindu pama nurun ngagai umai, pama diau ba langkau umai. Mayuh amat pengawa ulih dikereja kitai. Pama nurun ke umai. Tu lang aja ke tanya. Ka mukat ulih nyala ulih angkuyung ulih mansai ulih nginti ulih ni malam ngiga jelu ulih nyuluh mega ulih. Mayuh pengawa ulih digaga ulih dikereja pama bejalai sebelah tanah. Au ni enda rindu aman. Anang agi ti tubuh mayuh ti bebala mayuh nang sigi rindu asai ke ngai pulai. Ari kemalam nyenda mega berasai tama bebala mayuh anang agi enti aki Geringu bisi enggau. Nya meh kada ke agi tumu sigi bejalai meh pengawa sida iya. Iya ke mukat-mukat iya ke mansai-mansai ni ke nginti keli mega sida iya. Amat mayuh mega keli nya dia. Nan tu jauh endur sida ke nginti keli ari langkau umai. Pama nginti ba sungai keli nang sigi nadai bulih utai bukai. Nang sigi bulih keli aja-aja. Ba nama udah sungai keli. Iya ga bebesai keli ni na rindu amat. Rindu meda aki geringu bibat ngebala keli. Ni ke madah kediri asai kelabuh kai mia empa pemalat entun ikan keli. Tambahka agi geringu nang sigi nemu du ngan ngelagu ke utai. Nya meh geringu enggau pikap bagas udu mega berangkukka kayu ngidup ka api. Pama diau langkau mai enda kala padam api sida iya. Semampai berasap belama nadai kala padam sekali-kali semadi ari ke ujan nya baru meda api sida iya nya padam. Sida pama bejalai pama mindah amat jarang enda bulih utai. Poh agi bulih agi mega kitai munyi ke orang sabar aja anang nadai sabar aja anang ke orang. Au kira ke chukup ke jaku mupuk mega sida iya. Sida ke nginti kelin tadi mega baka nya. Bisi bulih empat me lima iku mupuk mega sida iya. Amat meh berasap tu lagi pia deh ku jaku. Janji rekuang tunak gatal janji manis pia ku aki Geringau. Ini geringu kemansa nya tadi mega bulih amat le legup. Nina manis nyawa sida aki geringu jamah nya. Pukat sida ba penai mega enda kala ngelebu. Abis nadai dua tiga iko sekali ngabas. Tang salah amat mega tadi sida iya enda ingat sekali-kali ka mai jala. Enti jala nya bisi udah nyala sida baik empaka enggau empikam. Baka dua iku nya amat nadai ngetu ngereja semua utai chukup bagas empakap enggau empikam. Anang agi ti nyadi tukang panggang apu ulih dikarap amat empakap enggau empikam mansau manah utai panggang jamah dua iku nya. Nya meh tudah pan Jiah ba sebelah langkau aja pengawa iya. Nadai jauh, nadai mindah ke bukai iya tan nutu empaka ngum pikap dia aja. Nya meh utai ke dibai ini geringu kemari. Amat enda perening iya buah utai nya. Nyau ngining utai panggang ke dipanggang empaka ngum pikap nya tudah pan Jiah. Ooh amat nemu dulu pan Jiah nya utai ke nyamai. Utai ke manis. Apau nak ai apau nemu du babi kita tu ka makai ikan. Ari tadi enggau ku ditu ja tadi akai jinak mat babi tu. Paba ku sigi ngini ikan tau ya kai geinti ya ku pia ku pingkap te kenyit meda panci ari tadi enggau seduai dia aja ja. Ta baka ke ngining ikan panggang nya panci dipeda tudang pekam. Nya sigi baka iya nyau chau. Nya sikau nya legai ku mesai pah besai betiah nya legi nyin sigi empa iya aja nya legi. Komai enda bam ikan bam babi kami ku menama pancing nyau chau. Uji pedas seduai ti irup iya nyin. Tama enda ai chelum anang umbai pancing kami nyekang iwa ai ti tau chau. Pia ku aki geringu nunjuk kedue iku nyau tai irup tudah pancing. Apau? Ai nama nya kai? Ai ce chelum ke tuom nya? Pia ku tu dai mpi kap nanya ai chelum nya. Laba kena nemu laba kena meda orang ke nyalin ai nya ngagai panjih tadi. Iya ai nama agi uchau ti nae ke opis ne ti ni gi enggau. Ooh ka udu babi kami nya makai kopi. Udah teleba nya uchau empaka mpi kam. Udah teleba bahai sida gi enggau ngegentuang. Nya mena nemu nang ngihuk ai kopi babi kami. Ka chelap ka iya angat empa iya meh ucho. Ai kopi bahi aja iya enggai ucho. Nemu iya nemu utai bahi ajuh kami nya. Pia deh ku aki Geringo. Madah ka ai ke diru betudah pancing nya ai kopi senang ati ni Geringo. Apo amat pama babi kita tunak ai. Yo ke jinik aman. Babi kitai serumang ka nadai baka babi kita tu akai. Pia ku empakap ga ngelara babi sida aki Geringu nya enda baka babi orang bukai. Sigi kena sebaka, sigi kena sama baka babi orang bukai, pancih sida aki Geringu nya. Ee. Enti seduai ka nemu tu, babi tau meh ke Ditemu kenduai ni suba pedi tau. Kenduai ni dipa enda nemu ahi ni panching suba. Sekali ta tama ba ujok kenduai ni deh. Meda nyata babi ba dalam ujok lepau ka aku meda nya agi mit chit. Tanya meuchau nyu nitih iya. Tang penyalah iya babi kami tona nemu bebesai uchou. Tem sai nya aja aja. Sigat amat sigat mega pancih kami nya uchou. Tang aku sigat agei ahi kitai sebilik. Pia ku aki Geringu nusing agai tudah empaka ngempika seduai ni Geringu suba tetemu ke pancih nya ba langkau umai. Nya bedua iku nyentang apu aja pengawa seduai hari tadi laban ke baru nemu cherita hari ni penatai babi sida agi geringu ke benama Pehanjir. Au iya ikan nya udah mansau peda dia buai aki geringu manah tu lang ikan. Siku nang sigi empa Pehanjir ikan nya legi. Ni na ke kuit aja iku Pehanjir pama diberi orang utai dempa. Chukup rindu. Pamadiau balangkau umai anang agi enti bebala mayuh. Au nya meh udah semua utai mansau magang dia sida nadai betangguh agi lalu berendah mega ini geringu. Nyamai ga enti udah ngintu diri pia dek ku jako benung nyamai ia utai nyedia baka utai pagang sida ia poo benung angat benung nyamai amat nang segi tau terus dempa terus makai. Nya meh baru ka bereneh ni Geringu peda udah dulu akih gentung nyungkit asi. Nya sigi orang kena juga empu akih gentung. Enti juga begulai nguya enda ampit kitai. Nama udah gentung tu eng sampah. Pama bisi aja utai enda alah orang. Em sigi alah magang sigi masuk magang ba perut segala-gala gentung nya. Ucau, ucau, makai ucau makai makai makai. Udah tau belelak kitai belelak dulu lemai sekali kitai nurun bahu pia ku aki Geringu ngangau ke bala uchu makai lemai legi sekali kitai nurun baru begiga pia ku aki Geringu. Au aki au au makai meto aki makai makai ani ninga udu nyewa makai ninga orang pia ku empa kap nyewa aki Geringu. Ninga aki Geringu nya rawa-rawa ngangau makai baka ke Jawa sida iya. Ee tuyo ditu chau. Iya dini bisi uhang ditu suan. Kai aoh-aoh aku nadai meh uhang ninga. Tang tuan bos kitai nya ngano lagi pama aku nya aoh-aoh. Pia ku aki Geringu nemu gia takuk kini Geringu nya. Nya nemu kini takuk kini da kai baie ini belangkau dia. Enti pia enda udah di danau iya, aku tu enda ngemang ke diakai. Bekeni kudi suai nyebut ake ka dia ukai aku. Pia ku empakap nemu du enti besebut ke betundi enggau ake gedingu. Nya me sida endang enggau orang belangkau ba ti sebut ke makai. Enda duduk manah sida iya ba tisi langkau. Sabuk ke makai tanah amat nadai enda nyamai utai nempa. Ka iya makai garam makai pusok aja kenyang meh pama makai betanah. Baka tu deh gentung. Enda lama aja agi kitai nya nyengkau baru. Amat nyamai nyawa gentung. Ka semua utai masuk magang. Pia mega babi sida panjih andai ibuh sebuan nengah ali makai ikan siko. Buah utai amat enda dipalik sekali kali. Sium iya mega enda bua utai ke digumpoi ni Geringu lemai kemari. Amat nemu utai ke nyamai. Babi sida aki Geringu ke benama Panchih nya. Nya meh udah ke tembu ngintu diri nya tadi dia sida iya sama bela belelak belangkau umai. Aki Geringu ngai mai bala uchu lalu begiga laban kasih ke sida nya udah lelah. Udah bendar mega sida nya pagi tadi. Nya meh lemai sekali nurun pia dek ku jako laban lemai nya ke manah enti ka mindah enti ka nurun sebelah kampung. Ba ati aki geringu ia segina mai bala uchoy jauh mindah ke sekali tau. Nadai enu bukai ke ka dituju aki geringu nang segi ke ba kerangan danau kumpang sida nya legi. Sigi jarang mega sida iya jauh pama ke Minah. Pama nadai utai ba sebelah kerangan Danau Kumpang. Sigi nadai utai pia deka penemu tuda aki Geringo. Engka nadai jelu meh. Engka jelu agi tinduk enti sebelah kerangan Danau Kumpang nya nadai utai. Um tinduk dulu meh Uchao. Meh bua buman kitai tu legi enda jauh abai aku. Pia ku aki Geringu ngasuh bala uchu iya tinduk dulu. Kasih ke sida nya udah lelak udah bendar tadi. Nya meh bala ke bukai tinduk menyedia. Semina dum aja ke agi didugau duduk tanjung langkau.

Ni maya ku ka tinduk tinduk ga legi aki. Tu ku ditu ku enggau panjih ditu. Pia de ku dom madah kediri nadai ati ka tinduk. Amat nadai ati amat dom tu ka tinduk. Lelak mega iya ni kena lelak laban ku udah bendar tadi. Tang pama sebok ke lelak nang sigi ngai tinduk orang bujang kitai nya. Orang bukai enti lelak lalu bekuruh lalu meriu. Tang ba dom ti udah lelak iya nan tu ka tinduk. Meda dua madah keliri enggai tindu enda mega aki geringu tindu. Nyuki ruah mega aki geringu manduk subung ke pancing. Sigi baka aki ngini geringu, buah utai subung senang sigi dipanduk magang sebedau meri perancih makai. Sigi nadai makai utai ngapa babi sida iya ke benama perancih nya. Tang meh penusah iya. Pancih nya enda nemu besai besai tak mesai nya aja aja. Nadai kala meda babi baka babi sedaki Geningu nang sigi amat nadai. Aah kai deh pai. Nama am ati aku tu nak nyamai ama sari tau. Pia deh ko duam bejako kediri. Madah ka ati enda nyamai. Tang mia empu enda nemu nama kebuah ati iya tak nak nyamai. Taja pia nadai mega dom nusi nadai mega iya madah ngagai aki iya ati iya enda nyamai. Engka sigi baka pia deh ku jaku. Engka bai lelak meh kini pia deh ku dom ngenyamai ka ati iya empu. Au nya meh iya ari udah chukup lemai Pia udah chukup maya iya pia di ku jaku. Peda dulu agi aki Geringu ngereak bala uchu eka agi tinduk nya. Dua mesti agi udah sedia orang muda nya lama kena tinduk da tadi. Udah temu beradu semua akih kitai Duam. Udah dulu gau mega iya betanyu langkau nganti ke ka nurun aja. Apau bala uchu asi ku tu deh deh. Uchu, uma sik tinduk lemai ahi tau. Iya nama kita endang enggau. Iya chukup nya tinu galau dulu. Peri lalu usa tinu bau. Pio ku aki geringu rauh ngerak balu cu iya. Um au aki au au enggau kami aki enggau nganti kami au.

Empaka enggau empi kap jama aki Geringau. Endang sigi baka aki Geringau udu ama kap duan orang. Enda nemu enda jegegak aki Geringau pama ucoi empaka enggau empi kap nya bisei. Apau akai apau nama utai sesegok dei ngagai lubeh idong ke menua akai. Kada ne tai meno lintong tade akai. Pia ku empa kap nyungkas ahi laban ku dei dipalik aki Geringau enggau arau.

Peda deh ahi tu udah dua kali lemai tu. Pia deh ku aki geringu nganu bala uchu iya. Nemu du mega aki geringu madah ke hari udah dua kali lemai. Dini ima hari kala dua kali lemai. Eh anang nganu aki anang nganu bos au au au angkat kami aki angkat. Chelum be bidung laban dei. Pia ku bala uchu sepe asai iya. Chelum be bidung empaka enggau pickup jama aki geringu. Sigi udu amat aki Geringu tu ka beduhan bala uchu. Um aku tu nangau legi aki Geringau ninga deh. Aki mekang pengawa ku tau. Ya ki tanang kalu laun pun ulai legi pia. Pia ku tu deh ini Geringu madah kediri nangau sida iya laban ke agi mayuh pengawa. Au meh ini Geringu tingal medi tingal. Nadai kami tu jauh legi belah tu aja. Jadi tau seduai deh pancih. Aku sekina komai uchu ku pancih nya enggau di tinggal ka aku pancih pia ku aki geringu madah kediri ngai mai tudah pancih. Aki geringu ngai mai pancih peda dulu agi pancih udah nganti tanah din kai enda nemu sida nyeka mindah pama orang ke bejalai iya dulu agi deh terjun ke tanah. Sigi baka pancing ti orang bisi bejalai tu orang bisi mindah iya nang sigi udukan tudi sida nya. Apau peda deh pancing nya kai nyin iya peda deh kekuit iko tanah dian. Tu sigi ke enggau kitai lagi akai pia deh ku gentung dulu agi ngelara tudah pancing. Ooh dinga meruyak pancing tanah dian baka ke nemu utai ku sida iya. Nya mega entung lalu iya dudui iya meda pancing dulu agi beruman agi iya ke ngambi guni laban ke nepu pancing iya pedalam guni. Nya meh udah sida ke bukai temu beradu dia dum tama kelangkau baru laban ke ngambi ai irum. Nya teringat mega iya enda mai ai irum malik dum tu ngagai keris kuning peda tebaka ke begetah kediri. Keris kuning tu udah dua menya peda mata iya. Keris nya begetal, ati tu udah dua mekenu ke jerita chukup chukup enda nyamai. Iya mega enda nemu nama ke buah ati iya ari tadi enda nyamai. Nya meh meda utai ke pekenya dia dua lalu nyengkau keris kuning nya tadi. Pia mega Chris Kunia nya lalu disintak tudah Duam. Iya mega lalu bejakau. Eih, nama deh bekenya Chris Kuning? Enti bisi utai kena manah, utai ke jai, jaga meh kami tu ibun deh ngemanah. Pia ku tudah Duam. Lalu ngayakka keris kuning nya ba mua pintu langkau. Enda gia mai keris nya. Meda ini enggau pancih enda enggau nya meh. Tudah Dum tu nah mai keris kuning nya. Enti ngelama tu enti iya bejalai sebelah kampung nang sengibai iya belama, keris kuning nya kenu ke jerita. Tang meh sehari nya aja iya nadai ati ka mai keris kuning nya bejalai tauka mindah. Engka ketegal ini iya tinggal ba langkau umai meh kini. Nya meh dom tu namai keris kuning nya. Bebalas langkau umai. Iya, nya iya peninga semua nyadi cerita kitai ke sekali tu dilengkaka aku naka tu dulu. Dua tu sun di pegulai ka ku bala pedinga. Au kira aku cukup menya bala pedinga. Au terima kasih laban kita udah ninga udah nitik ka cerita bebalas langkau umai. Nadai salah bala pedinga baik bala kaban baik bala kita bala menyadi sama enggau ninga cerita bebalas langkau umai sama enggau kitai begulai ba channel tapang beku umai. Au nadai jaku bukai saya mupuk dulu aku ngarap kitai betemu baru begulai baru.